Eý, nagt jaý salnanda ysraf kän bolýar. Eý, musulman doganlar! Nagadar jaýda kän ysraf bolýar. Ysraf näme? Ysraf haram zat, Allaň söýmeýän zat, Hudaýyň ijazä bermeýän zat. Kurany Kerimde bar, Innehu la yuhibbul musrifin, Men Hudaý ysraf etýänleri halamaýan diýipdir.

Astyndan, gapdalyndan, içinden tä sakpyna barýança we sakpynyň üstüne barýança nagadyr bija millionlar harç bolýar. Şo harç etmek dogrulygyň alamaty däldir. Wah, ýürek ýakýan neriştaýy, ine gelin bolmadyk gyzla şo direk öýleri terbiýet bolupdyr. Gül ýaly äri bar, güne yza beripdä-de, Meň öýüm bijirek, halkyň öýi bijirek, Meň öýüm bijirek, halkyň öýi bijirek. Näjere arassa adamsy bar, o gözüne görnen ak-da. Ene-ata bir terbiýet bereýliň-dä, gyzym-da. Kaş bu gürrüňe şolam ene-atasyna dowul barsaýdy-da. Ahunyň kefi diýip gulak asan-ak, wah, din kef ahym. Dünýe-ahyr abatlyk kef ahym. Jowanja oglan Wah, men Mogsudan çykmaly bolýan. Gözünden ýaş akdyryp öwümde aglap dur-ha, Palanjan näme agla, bizden-de ýaşy kiçi, jowan oglan. Ahunjan meň heleýim gije-gündiz ezýet berýär diýseň, puluň ýok, seň öýüň bijirikmi? Kargeri ýetýän, zähmet çekýän, elim gözde diýip kökezýär. Ata gözünden ýaş akdyryp, Hudaý walla aglaýar-da, eleýim ezýet berýär diýýär. Seň öýüň bijirek, seň günüň bijirek, men näme edeýin diýip aglap otyr. Eý, bu musulmançylyk niräk barmaly? Bu haýsy häkde çelip barmaly? Eý, kim ýüregini ýakmaly şu zatlar? Kim narahat bolmaly şu zatlar? Hany Allah diýen adamlar ýerde? Hany eşhedü enne Muhammed Resulullah diýen adamlar ýerde? Hany Allahümme salli ala Muhammedler ýerde? Eý, imanly doganlar! Kim bilen gürrüň etmeli şu zatlary? Kimiň ýanynda aýtmaly şu gürrüňleri? Bu ýene on ýyldan näme bolmaly şu gürrüňler? Ýene ýigrimi ýyldan näme bolmaly? Kafir dünýäni owadanlaýandyr, musulman näme hatda barypdyr? Gelin bolanda bir aý bolanak, uly gürrüňi şo-da. Bir gyzymyza, oglumyza terbiýet bermeli bolarys ki, nämäni an imarat karde ne guru lahat, ney bi sangastu bi çubu ney lobat. Gabyr-da bar, jan gyzym, jan oglum, gabyr-dy birimi tikeldeýliň diýmeli. Gabry owadanlamak seňk bilenmi, ýok, haly bilenmi, ýok, perde bilenmi, ýok, möwül bilenmi, ýok, atyr bilenmi, ýok, ameli salyh bilen.

Resulullah jan aýdypdyr, Bir toparyň ýanynda bir topar adamlar şu gürrüňleri eşitse, Bu gürrüňler bir galan gürrüňler, gadymy gürrüňler diýip sen içine girjekkäler şu gürrüňleň. Nämesi gadymy gürrüň? Gabra giriň, şu gün biri aýrylan bolsa, müň ýyl mundan ozal, bäş müň ýyl mundan ozal aýrylan bolan hemme kişiň gabry depbe-desdek. Nämesi zaman parhat diýýär. Hajy şanyň gabrystanyna bardagyňy görüň, Eýtgaň ýanyndaky gabrystany görüň, ýa başga gabrystanlary görüň, hiç zaman parh etipdirmi? Öz türkmen iliň içindäki gobyrçylyklary görüň, parh etipdirmi zaman bilen? Özümizi aldap, Alladan daşaltmaýlyň-da. Haçana şeýle reňge, oňa, muňa güýmenip, äsen şoň üstünde on ýyl, bäş ýyl ýa kän, şaýat ölinçä-de ömrüni-de geçirýär. Beter-de narahat etýän Ýeriştaý ogul-gyzyny-da şoňa terbiýe etdirýär. O hem gyzy mydam zendigisinden narahat-da. Mydam zanahat, nä, meň jaýym bijirek, meň öýüm bijirek, halkyň öýi bijirek, aýal doganyň öýi bijirek, nämäň öýi bijirek şeýtdirip gezilip bärde. Israf etmeli däl. Bes mal eliňe düşse, dogry adam boljak bolsa, bihut harç etmeli däl. Gerek ýerine harç etmeli. Heleýi eza berse berdi. Men başarmaýan nemeli bijire ýere harç etmäge. Ýa adamsy aýtýan bolsa heleýi aýtmaly. Men başarmaýan nemeli. Men Hudaýyň ejaze bermeýän ýerine israf etjek däl. Gerek ýer bolsa göz üstüne diýmeli. Behdaşt, arassalyk, birnäçe merizçiligiň öňüne geçýän bolsa, ýa suw geçýä çykýa o gürrüňle juda mesele. Gürrüň ýöne bije harçda. Ikilenji şerti dogry boljak bolsa, hakyna ýetirmeli, mesrefine ýetirmeli, dine hytmat etmeli, garyba berip durmaly, zekatyny çykaryp durmaly, mekdep tabistanyý bolsun, her ýer bolsun, Allaň rezaýaty boljak ýere harç edip durmaly. Bir-de ikilenji dogrulygyň alamaty. Üçülenji dogrulygyň alamaty harama harç etmeli däl. Öňki ysrafyň gürrüňi, jaýy halal zat, ýöne bija harç et diýýär. Üçülenji gürrüň, harama harç et diýýär. Hudaý üçin onda-da aýdyp galaýly, o toýlaryny tutýan ýa indi tutjak, bu keplere gulak asmarys. Onda-da bolsa sen eşidip duň, gijäň ýaryna gulak asyp duň, amal etjek bolup, nagat toýa kän haram harç bolýar. Men talarda tutjak, men palan tüýsli tutjak diýip, nagat milliun-milliunlar harç bolýar. Nagat israf bolýar. Eý, musulman, edme! Ökünersiň. Iki eliň ýüzüňe tutup aglarsyň dä-ha, gan gözüň ýaşy tökünip gan aglamaly diýýär kyýamatda. Adam barmagyny dişläp üzjek diýýär. Kifuhum innahum mes'ulun ma lekum la tanasarun. Kyýamatda jähenneme gaşyn ugralanda Hudaý aýtjak saklaň diýjek. Hop saklajaklar adamlary. O tada boýdaş boýdaşyň elinden tutýardyňyz günäden çürim. Bu tada näme jähennemden alyp galaňak. Sora şolardan diýip aýtjak Hudaý Taala. Kuranda-ha haşy. Sure Wes-Saffat ýigrimi üçülenji para Awwelin sefesinde bar. Men bäş dagyga aýtjak diýdim, on dagyga bolup barýar. Bu tada on müň gözüne gidip, on müň kefine gidip, halan jüre harç etýär, haramdan çürim. Nagadar, nagadar gelinleri bar, aglaýar. Nämäge? Men talarda tutup bilmedim, haram toý tutup bilmedim, palan toý tutup bilmedim diýip. Sen begen adamyň ijazat bermedigine. Sen begen şoň pulun tapmadygyňa. Haý oturyp aýat düşen ýaly aglap dur gelin. Men şojrek boýdaşym kyýaly toý tutup bilemok diýip. Eý bi musulmançylyk nä hatda gaşyn barýa. Bi iman näme hatda gaşyn barýa. Nirä gaşyn sürülip barýa. Aş sen musybat düşen ýaly gelin boljak aglap durda. Men toýum näme diýip palan jere tutulmaly lä. Palan jere diýende hakykat hudaýyň gahary, lä'neti düşjek ýer ha. Haram toý tutup bilemok diýip aglap otyr, men-de şol jürek tutjak. Yzyndan toba ederin diýip-de dini masgara etýär.